Haɖe be nusrɔ̃ƒea meva gbã hafi mayi dzi la, meda akpe na subscribers woe. Ame yiwo ƒete wo subscribe, comment yiwo ƒete mele asi de le wo ŋu mele wo kpɔ, mele comment wo ƒete kpɔ, mele wo eh, asi trɔ le nuwo ŋu kple susu be míanɔ kame, míanɔ kame. Le agbeŋkeƒe ya ʋãla dzi ɖe, nu yi medi be magblɔ nye be, enu ɖeka eve ɖe wo yiwo me gblɔ be mava wɔ ŋutivɔ vɔ nyemete ŋu le ŋutiwdɔ wɔ ɖe ya me di be magado kpe dzi. Menɔ nya ɖe gblɔ be ne mía tɔwɔe yiwo le aƒe ele Togo elolo me le Benin kɔƒe ɖe me ne le o na be tɔgbe kɔ woƒe fon ne nana be tɔgbe ne nɔ nu fia mi. no na míade kɔ no ne wòade to. Aha, eya nye akpa ma. Míade kɔ no ɖe ne wòade to. Mele nya gblɔ kple susu be meʋu nyo Second Channel yi me yɔ eƒe ŋkɔ be Teacher Kwame. Teacher Kwame ɖe, ale yi nawɔ woƒe YouTube, ale yi naʋu YouTube, ale yi naʋu Gmail account nakɔ ʋu. Gmail account pɛ eya ko wokɔ ʋuna YouTube. ta ale yi naʋu youtube afi nava naʋu eh, eh, gmail account kple susu be nakɔ ʋu eh, youtube ɖe mefie le teacher kwami ƒe mɔ dzi teacher kwami tv ya me na ŋkɔ channel ma mekɔ akpa ma kɔ da ɖe mele wɔ kple susu be ne enya yiwo mele gbɔgbɔ ɖe ne wotse na wɔ na ɖe tso youtube ehia fe na me vɔ menye fexexe ta mi va mɔ dzi o ao Miva mɔ dzi be ɖe efu yi mi mía tɔgbuiwo kpe efu yi mía ame ɖewo tse mi kpe ɖe ne tɔtrɔ ɖe ne va míaƒe agbe me. Miva mɔ dzi be subɔsubɔ yi yovowo kɔ va na mi ɖe míakpɔ be nyuie kae le eme ne mía dekɔ le ne mía dasi le gbegblẽ yiwo yovowo kɔ va na mi. vevietɔ le Kristo kpa ƒe agba ƒe Kristo gbenɔnɔ ƒe akpa dzi. Biblia yi wokɔ va na mi. Ne nyemaka ha tso ɖe, srɔ̃ɖeɖe mía dekɔnu eve eve me ƒe dekɔnu ɖe, wogblẽ dekɔnu me na mi. Ne be yeaɖe srɔ̃ klɔa tsɛ. edze be nàva yi ɖe e, ataro dzi kple susu be sɔfo ne yire na wɔ. Yayra ma xɔxɔ dede na be amewo ƒe srɔ̃ɖeƒe gblẽ va se ɖe gbe. Ame ɖewo nyɔnu tɔgbe wòdze be no de ɖe na gbe ne vivi na wɔ ɖe. Nyɔnua be ho ma kɔm kɔ yi ɖe sɔlime xɔ me no va wɔ wɔ dzi nam ta e, srɔ̃ɖeɖe gblẽ. Vɔ le mía de kɔnu ne va yi na ha de e, e, e, nyɔnuwo ta va yi na ƒometɔwo nya be Mia vi le gbɔnye ko ekpa. Subɔsubɔ Mawu kple tɔtrɔ yi míate ŋu atrɔ eya medi be míawɔ. Mele enya me kaka Biblia me manɔ asi tɔ nu eve ɖewo dzi. Ne èlée ɖe, ne èkpɔe ɖe, ne nàsrɔ̃ nane ɖe eme. Ne nya yi megblɔ medzɔ dzi na wò ɖe, ŋlɔe ɖe kɔmɛntia te mase. Tsi na me fonye ale ne gblɔe ɖo me gblɔ na si gbe gblɔe le. Ne ma kpɔ be ma ti wa gblɔe si gbe ne me dze dzi na mɔ ɖe nye ma gblɔ ne me si gbe ta ɖe. Yi ne na va yi srɔ ale yi na ʋu YouTube le teacher kɔ ame ƒe mɔ dzi. Eke ma ɖe na ʋuo YouTube na dze tɔ fiafia le fima. Eya nye enya gbãtɔ yi medi be maka asi ŋu. Tadodzinu yi le mía si le agbeŋke ƒe aʋala dzi ɖe, makɔ ya kɔ va. Nu tsi ya ko menya nu tsi evɔ ko ɖe, míakpɔe ɖa. Ok, megbɔ va zɔ. Agbeŋke ƒe tadodzinu eya medi be magblɔ fifi la. Gbãtɔ enye be eh, mava gblɔ nye ŋutɔ nye ŋutinya ne nasrɔ̃ naɖe le fi ma haɖe be agbenɔnɔ ɖe ne etɔ kple nɔme le asiwò ɖe ame ɖe ƒe nuxɔxlɔ ya nase

vɔ etɔ mi nɔ asi nyo. Gayi me mele nuƒo kpli ofifi la etɔ mi le asi nyo. Haɖe be nuka etɔ nyowo dzo yi ɖe tɔgbewo de. Ta tso nyowo devi me kaka me kɔ tsi va ɖe ma kɔ ŋuti nya vivivivivi kɔ nɔ vava kple susu be wòa na dzideƒo wo. Ɛɛ, enyai velia yi ma va gblɔ nye be. Nyateƒe toto eya le bubu le mía dekɔnu me. Vɔ nye me nya be nyateƒe ma nɔ anyi ɖe mi ma te wɔn wɔ ɖeka o. Hade be ɖeka babia ya me le babia le agbenke ƒe yaƒa la dzi. Babia mía ɖeɖe. Agbenke ƒe yaƒa la dzi ɖe miawo ɖeɖe be míakpɔ agbe nyui anɔ. Eya ta menɔ mɔ dzi va. Nyateƒe, yi ma mele anyi o. Hade ga ta, magblɔ si be ega yae na be nu yawo ƒete le dzɔdzɔ. Egae, egae menye naneke o. Ɖokuitɔdidi va wu mía dɔme. Ne èle nu ƒo kple nɔviwò ɖe, Nanɔ wo ŋkume kpɔ, nɔ ŋku dzie kpɔ nɛ. Ne ele gɔme se na wò ɖe, ne meʋuʋu ta melɔ̃ ɖe kple nu tse o ɖe, wòanya be ŋku yi wòkɔ le wò kpɔ ɖe, eya de ɖe anya ana nànya be ele nyateƒe gblɔ na wòe. Enu yi magana ame sia ame nase le mɔ dzie nye be, ne ele mɔ dzi va ɖe, gbã mebe subscribe, ne subscribe vɔ mɛ. Ne eme vɔ ɖe, kɔmɛnti ɖe ŋlɔe ɖe te. Mefia ale yi woŋlɔna kɔmɛnti na YouTube le Teacher Kwame ƒe mɔ dzi. Ne wòmenyɛ o ɖe, yi Teacher Kwame ƒe mɔ dzi nàkpɔ eŋu le fi ma. Mefia ale yi nàŋlɔ kɔmɛnti. Míawo Ƒe dedienɔnɔ, eya gblɔ eme le. Nye me va mɔ dzi mava kɔ, me gblɔɛ va yi le nyewo video ɖewo me ƒe ɖeka ɖee nye ya, be menye nyewo watch ya me be mava fia wo. Menye nyewo alɔ nu ge alo nyewo phone yi me le ɖe asi eya me be makɔ va fia wo. Vɔ nyewo phone sɔe ya ɖe. Eya ya me kɔ fia nu le agbenke ƒe ya va la dzi va yi. Foni alo naɖeke mele eme o. Dze agbagba kpɔ magblɔ nya ɖe na kɔ de dzi de ƒo na wɛ. Ne ebe ya ʋu YouTube ɖe, nu gbãtɔ yi gblẽ nu le amegbetɔ geɖe ŋu ŋu enye be wole vɔvɔa be woava criticize wɛ. Woava gblɔ be wòmele ewɔ nyuiɖe o. Kpɔ, mèga, me, me, me, me, wòmele ewɔ na ame ɖe ɖeke ne wòava kafu wò ao. Mègaʋu YouTube wɔe ne nàwɔe kple susu be ame ɖe ta nèle ʋu ao. Mèʋu YouTube abe eŋe dukɔ nese ta ne ŋekui woame eve ɖewo se ya wokɔ nyuie le eme. Wote ŋu reply esugbɔ nam. Na ame ɖeka klɔ atse se ya wòkɔ wɔ dɔ la ede esugbɔ nam. Meka me gbɔgbɔ ya kɔn ɖe mo hade be mi le didi be ŋgɔgbe mia yi ŋgɔgbe. Ahan. Ok, ta enu yi megbe be magagblɔ tso míaƒe nufiafia le mɔ dzi eyae nye tso subɔsubɔ kple Biblia me ƒe akpa dzi. Biblia me na ame geɖewo nya be womele biabia aɖe bia o. Aha, womele biabia aɖe bia o. Biabia yi wodze be ne wonɔ biabia nye be, ame ka wona be ne woŋlɔ Biblia? Ame kae ŋlɔ Biblia? Aleke woŋlɔ Biblia? Ame ka wona ŋusẽ be ne wòatrɔ asi le Biblia ŋu? Ame mawo ɖe, ame kae wonye? Akpa mae ma. Eya ta nya yi le Biblia me ɖee, Mava nɔ eme ku vivivivivi, manɔ gɔme ɖe, be ne nàse egɔme. Sɔfo mate ŋu atrɔe o haɖe be sɔfo amedee doe. Sɔfo akpa gãtɔ yi wodo sɔlime, ega ya ta wodo sɔlimea? Èkpɔe ɖa ɖe, ega ya ta wodoe. Woʋu sɔlime kple susu be ne yewoanɔ ga dzɔlamewo ŋu. In fact, fifi la generally amea gbɔsusu kpɔe be sɔfowo kɔ sɔlimetɔwo kɔ le ega di. Vɔ menye eya ame amesiame kple mɔnu yi wòakɔ di ga mee eyata meva mɔ dzi o. Biblia ƒe nya yi le eme yi wɔe be mínye hiãtɔwo vɔ mí mí mí li sikanyigba dzi. Mínye hiãtɔwoe. Vɔ wodo ŋugbe na mí be míava zɔ le sika dzi. Mebia ame ɖe ŋtsɔ ɖe be, ne wònye be èyi ɖe Dubai alo nèyi ɖe Saudi Arabia alo nèyi ɖe Middle East ya wònye be nèva wɔ dɔ le eduɔ me fi ma abe kɔntrata, enu ta mele asi tɔ fi ma nye be desert ya wònye. Libya kura tsɛ ne èva yi wɔ dɔ le Libya ya nègbɔ va Ghana. Alo ne le ne mígblɔ be wɔ dɔ le Libya vɔ. Ye ame ɖe be ega yi ne le wɔwɔ ɖe kɔ gakɔ nam ne dzo yi ɖe Ghana hafi makɔ gakɔ na wɛ. Yi ne va yi nɔ afifia me. Ne va yi nɔ ŋdɔ ma me, ŋdɔ sesẽ ma me. Menye ŋdɔ vie o lo. Ate ŋu a check le Dubai ɛɛ le internet. Yi ɖe Google ne na check be ɖe what is the degree, degree ne ne ne ŋdɔ le ʋuʋu le fi ɖe, leke wo le le e na kɔ compare kple Africa tɔ, na kɔ compare Togo kple mi West Africa ŋdɔ ɖeke me le ʋuʋu le fima o ɖe. West Africa ŋdɔ ɖeke me le ʋuʋu le fima o. Ame yiwo le Kuwait bia wo se be ɖe leke ŋdɔ le fima hã. Amewo ƒe xɔ kura wote ŋu le ŋu dzo wote ŋu le dzo. haɖe be ŋdɔ ʋuʋu ta. Ya wobe nava wɔ dɔ le fi ma mekɔ construction kɔ le kpɔɖeŋu na wɔe. Haɖe vevesese yi le construction wɔwɔ me. Ne ewɔ ema vɔ ɖe, ya ame ɖe be nakɔ gakɔ na yi ne yealé ga na wɔe. Ne edzo yi ɖe Ghana ɖe haƒe ne yeakɔ gakɔ na wɔe. Anya wɔ na wɔa? Babia ema. Alo yi ɖe Poland. ne nàva yi nɔ avuvɔ le me le fi ma, nàyi ɖe Ireland, nàva yi nɔ avuvɔ me le fi ma, yi ɖe Denmark, nàva yi nɔ avuvɔ me le fi ma. Ne èva yi nɔ me vɔ ɖe, amea be ne dzo va Afrika ɖe, hafi ne akɔ gakɔ na wɔ, anya wɔ na wòa? Biabia ma. Vɔ wona mí nya be, alo wotsi na mí be, míkpe fu le anyigba dzi. Egbe ma ɖe, Nyemable o, egbea tɔ dzi nam tso eme. Eyae na be míle fu kpe. Ya politician yiwo kpɔ nyateƒe ma ɖe, wole ga lɔ ɖe kotoku me le 10% xe na wo ɖokuiwoe. Míle ŋgɔgbe dee ma. Ya ta manɔ Biblia me ku. Mawu manya Abusam le dziƒo o kɔ do ɖe anyigba vɔ. Agakpe Abusam ɖe, anɔ yɔ be vinye fine nètso ɖaa. Evia nɔ tsitsi ne be metso tsatsa ƒe le anyigba dzi o ao. Egbe ma menya se o. Egbe ma ɖe menya se o. Wobe mawu viwo wɔ meeting. Ya mawu viwo wɔ meeting ɖe abusam tse nɔ wo me. Mawu bia se be fi nɔ tso ha ebe tso tsatsa ƒe le anyigba dzi. Abusam yiwo nya le dziƒo kɔ do ɖe anyigba. Eyae tso tsatsaƒea. Efia be míenya anyigba wonyae kɔ do ɖa o lo. Enya gbãtɔ ema. Mikɔ ema kɔ da ɖe akpa dzi. Ne wonyae tso dziƒo ɖe, ale gbogbo gadzɔ hafi woʋu dziƒo nɛ. Gbã ma tsi na wɔe. Biblia me be míava nɔ eme ku. Vɔ enye gbegblẽ ƒe sugbɔ nɛ akpa nam. Ese woawo nya a ese woawo le aƒe yovo kura va wɔ Biblia. He mi nɔ Egypt, mía tɔgbuiwo nɔ Egypt de. Ese woawo ɖe, míawoe lée ɖe asi hafi wova ŋlɔ nuwo kɔ tsaka ɖe ŋu. Ta ese woawo, mílee zã hafi wova ŋlɔ Biblia. Ne womekpɔ nya me wɔ Kiliopo uh, eh, the second, Belgiumtɔwo ƒe fia evelia, mewɔ wo video le English gbe me. Vɔ mava wɔ wo video tso ŋkeke yawo me, mawɔ wo video. Mawɔ wo vidio kaba, nyemagblẽ ga me o, mawɔ wo vidio kple susu be míasrɔ̃ nane le agbea me. Agbe ɖeka le mía si. Ne eku, eku. Ne ele agbe, agbe ɖeka ele mía si. Ame ɖeke mele fufu la yeate ŋu atsi nam be agbe woame eve le ye si o. Eya koe ame di be nànya.

bia ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie nawɔe be Mawu sogboli sa Mawu kitikata ɖe ne wòana dɔwo nayi dzi na mí. Kema míanɔ ka me? Mègaŋlɔ be o, me be, subscribe, s'abonner, ne s'abonner vɔ ɖe, ne nàme kple nɔviwòe, ase nya ɖe le eme yi atrɔ wo susu be ɖe enui mele gbɔgbɔ ɖe me ɖe ko meva mɔ dzi mava de aƒe aɖe amewo ta o ao. Ɖe meva be míase mía nɔwo gɔme, mía eveawe ɖe alo mía ameyibɔwo ɖe. Our life matters a lot. Egbe ma ya makɔ de ema. Eyi le dzɔdzɔ le Amerika me ɖe ɖeviwo tɔ ema. Mía ame yiwo mi le Afrika le fukpe tso gbe ɖe gbe ke ɖe eye agblɔ mí le our life really matters a lot. Míanɔ kame.